וואס איז חודש אלול? איז חודש אלול א אנגעצויגענע צייט, אזוי ווי דא געוויסע פלעצער, געוויסע קרייזן וואס ביי זיי איז חודש אלול פלוצות ווי מען רופט עס, אדער ווי אנדערע מענטשן זאגן וועק מיך אויף מוצאי שמחת תורה, איז חודש אלול אזא אנגעצויגענע צייט? וואס איז חודש אלול? איז היינט ברוך השם יעדער ווייסט שוין, יעדער קען זאגן די. געדאנק פון אלול איז א מלך בשדה, אזוי שטייט אין בעל התניא, אבער וואס מיינט עס טאקע? ווער איז די מלך? וואו איז די שדה? פארוואס איז ער בשדה? וואס טאקע פשט? איז די בעל התניא פרעגט א פשוטע קשיא, ער זאגט אז חודש אלול לייכט דעמאלטס א גרויסע אור, א לעכטיגקייט וואס ס'לייכט אין ספעשל צייטן ווי יום כיפור, דאס ווערט אנגערופן די י ג מידות הרחמים, וואס דעמאלט צלאכט עס. אויב אזוי פרעגט ער, פארוואס איז דאס נישט קיין יום טוב? פארוואס איז חודש אלול נישט קיין יום טוב? אויב די ספעשל לעכטיגקייט וואס דאס לייכט יום כיפור אדער צייטן פון אנדערע ימים טובים, איז וואס דאס מאכט א שבת און א יום טוב אנדערש ווי א גאנצע וואך, וואס די ספעשל לעכטיגקייט די געטליכע לעכטיגקייט וואס איז דא דעמאלטס, דעמאלטס פארוואס איז אלול נישט קיין יום טוב? ענטפערט ער אויף דעם א תירוץ מיט א משל, אז אזוי ווי א מלך וואס איז דא דער מלך ווער ער זיצט ביי זיך אינדערהיים אין זיין פאלאץ וואס נישט יעדער קען צוקומען, און ווען מען קומט יא, מען קען שוין יא אנקומען צו אים, ספעשל מענטשן דארף עס זיין מיט א אפוינטמענט, און מען דארף אנקומען מיט א געוויסע, דווקא מיט געוויסע לבושים, מען דארף זיך אנטון פראפערלי ווי ס'פאסט פאר א קעניג'ס פאלאץ, מה שאין כן ווען דער מלך איז אין די פעלד, ווען דער מלך שפאצירט גייט ער מיט פשוטע קליידער, קען יעדער צוקומען צו אים, און דער מלך איז עוועילעבל פאר יעדעם און עקסעסיבל, און ער נעמט אן יעדע איינעם בסבר פנים יפות, איז דאס איז די חילוק צווישן אלול מיט אנדערע ימים טובים, יום כיפור למשל. יום כיפור בכלל חודש תשרי איז פרט יום כיפור איז דער מלך איז בהיכל מלכותו און אלול איז דער מלך בשדה. סאו לאמיר פראבירן צו פארשטיין אביסל די נמשל אביסל וואס מיינט די מלך און וואס איז די שדה איז לאמיר זיך אריינטראכטן נאך א פסוק וואס מען זאגט עס אין חודש אלול קאפיטל לדוד ה' וואס מען פירט זיך צו זאגן ביי שחרית און מנחה איז דארטן א פסוק וואס די פסוק זאגט לך אמר לבי בקשי פני את פניך ה' אבקש לכאורה איז זייער שווער צו פארשטיין דער פסוק דער פסוק דער גאנצע קאפיטל זאגט דוד המלך בכלל די תהילים וואס דוד המלך זאגט זאגט ער אין די נאמען פון גאנץ כלל ישראל. אויף דעם הייסט ער נעים זמירות ישראל, און ער זאגט, ער רעדט צו די אייבישטער, און ער זאגט אים, לך אמר לבי, מיין הארץ רעדט צו דיך. וואס זאגט מיין הארץ? בקשי פני, וואס מיינט עס, בעטס מיין פנים? ער זאגט בקשי בלשון רבים, צו וועמען רעדט ער דא? רעדט ער צו די אייבישטער? רעדט ער צו די אידן? ווער רעדט צו וועמען? רשי טייטשט, לך אמר לבי טייטש אזוי, לכו מיינט דוד המלך רעדט צו די אייבישטער און ער זאגט אים לכו אמר ליבי מיין הארץ האט געזאגט צו דיר דאס מיינט אין דיין שליחות אזוי ווי מיין הארץ רעפרעזענט די אייבישטער מיין הארץ רעדט צו מיך אין די שליחות פון די אייבישטער און ער זאגט מיך וואס זאגט ער מיר אין די שליחות פון די אייבישטער בקשי פני זוכטס מיין פנים זוכטס מיין פנימיות זוכט מיך. פארדעם טאקע איך פאלג אים, און פארדעם את פניך השם אבקש, איך טאקע איך איך זוך די אייבישטער. ווי זוכט מען די אייבישטער? מען זוכט אים אין די הארץ, די הארץ פון א אידן. לכאורה איז שווער צו פארשטיין, אויב מיין הארץ רעדט פון די שליחות פון די אייבישטער, דאס מיינט מיין הארץ רעפרעזענט די אייבישטער, איז טייטש בין איך שוין גוט, מיין הארץ איז שוין ווי מען זאגט איז אקעי. ער רעדט אין די אייבישטערס נאמען, איז פארוואס דארף איך זוכן די אייבישטער? סטאטשו איז, לאמיר טראכטן, נעמען אן למשל א מענטש, זייער א וויכטיגער מענטש, זייער ביזי, ביזנעס, עסקנות, האט א סדר יום וואס, לאמיר זאגן איין טאג האט ער א משוגענע ביזי טאג, ער האט מיטינגס פון צופרי ביז ביינאכט, אינקלודעד דארף טרעפן די פרעזידענט אליין, זאכן וואס מען קען נישט ממש מען קען נישט אפשטופן, און ער האט נישט קיין צייט פאר קיין שום אנדערע זאך, ער איז ביזי ממש פון צופרי ביז ביינאכט, מען קען נישט רעדן צו אים קיין שום אנדערע זאך וואס איז נישט אויף זיין סקעדזשול, און וואס וואלט געשען אויב דער מענטש חס ושלום וואלט באקומען למשל א פאון קאל פון פון הצלה אדער פון זיין זון'ס חדר אז חס ושלום עס איז געשען עפעס א עקסידענט עפעס איז געשען מיט זיין זון און מען מוז אים האבן דא פארשטייט זיך ער וואלט אלעס אפגעלאזט נישט קיין מיטינגס נישט קיין פרעזידענט גארנישט איז וויכטיג ער וואלט אלעס אפגעלאזט און געלאפן קעיר נעמען און זעהן וואס טוט זיך מיט זיין קינד. וואס פשט פון דעם? ווען זיין זון רופט אים סתם אזוי מיטן טאג האט ער אים געזאגט איים סארי איך האב נישט קיין צייט רוף מיך שפעטער ביינאכט ווען איך קום אהיים איך קען נישט רעדן צו דיר יעצט ער האט וויכטיגערע זאכן אבער ווען ס'קומט א עמערדזשענסי ווען ס'קומט חס ושלום א מצב וואס מ'קען עס נישט אפשטופן איז אלע זאכן וואס פארדעם האט מען זיי נישט געקענט אפשטופן, אלע זאכן גייען אוועק אין די זאך, אין די זייט, און זיי ווערן אזוי ווי אומסיגניפיקענט, ס'איז בכלל נישט בכלל נישט וויכטיג כלפי די זאך וואס איז יעצט געשען. וואס איז די חילוק וואס איז יעצט געשען? די חילוק איז אז ס'איז דא אין די הארץ פון א מענטש אזוי ווי איז דא א לעוועל, ס'איז דא דרגות, ס'איז דא וואס ווערט אנגערופן חיצוניות הלב און ס'איז דא פנימיות הלב. חיצוניות הלב איז די זאכן וואס אונז געפונען זיך א גאנצע צייט זעער אום אונז בעיקר דארטן, אבער ס'איז דא. אינעווייניג אין די הארץ א פלאץ וואס געווענליך אונז האבן נישט קיין עקסעס צו די פלאץ, אונז קען נישט ריטשן די פנימיות הלב, ס'איז באהאלטן, ס'איז פארמאכט, ס'איז רעזערווד פאר ספעשל אקעיזשנס, נאר געוויסע צייטן, ס'קען זיין צייטן פון שמחות, אבער בעיקר ליידער געשעט עס אין צייטן וואס ס'איז נישט אזוי גוט, און מ'זאגט מ'רופט עס אויף א קעיס אוו עמערדזשענסי, דעמאלטס מאכט זיך אויף די פנימיות הלב, און ווען די פנימיות הלב מאכט זיך אויף, איז אלע אנדערע זאכן פארנעמען נישט קיין ארט, אלע אנדערע זאכן ווערן, פארלירן זייער חשיבות, איז געווענליך, אזוי מ'האט געזאגט, אונז קענען נישט אנקומען אהין, אונז אפערעיטן בעיקר מיט חיצוניות הלב, ס'געשעט נאר געוויסע צייטן, ווען א מענטש מאכט חתונה, צו חס ושלום אין א אין א פארקערטע צייט פון נישט א שמחה, דעמאלטס ווערט ווערט געעפנט די די פנימיות הלב. וואס איז די אמת'ע אמת'ע פנימיות הלב, די אמת'ע נקודה ביי א איד, וואס איז נישטא טיפער פון דעם, וואס דאס איז די קאנעקשאן פון א איד מיט די אייבישטער, וואס דארטן די אייבישטער איז אים נוגע אזוי ווי בנו יחידו, אדער אפילו אפשר מער. און אבער דעם אבער דעיע דעיע סארט רילעישאנשיפ איז נישט עוועילעבל א גאנצע צייט א גאנצע יאר נאר אין געוויסע אין געוויסע מצבים בעיקר אין מצבים פון א מענטש דארף זיך חס ושלום מוסר נפש זיין אויף קידוש השם עס קומט א מצב פון מסירת נפש דעמאלטס וועקט זיך אויף וואס ווערט אנגערופן די פינטעלע איד אבער א גאנצע צייט סתם אזוי מיטן א וואכן טאג אדער אפילו אפילו שבתים ימים טובים סתם אזוי האב אונז נישט קיין עקסעס צו די צו די נקודה צו די דרגה פון פון פנימיות הלב. אמאל האט פארברענגט איינער פון פון די גרויסע חסידים אין די פריעריגע דור האט פארברענגט מיט. חברים און תלמידים, און האט זיי געפרעגט, האסט דאך באוויסט אז די היכל הנגינה איז לעבן היכל התשובה, אויב אזוי פארוואס טוען נישט די חזנים, פארוואס טוען זיי נישט תשובה, אויב ס'איז אזוי נאנט און מ'קען געבן מיט איין שפאן קען מען אנקומען פון עולם הנגינה צו עולם התשובה, פארוואס טוען זיי נישט תשובה? איז יעדער האט געענטפערט א אנדערע תירוץ, איינער זאגט ס'וועט פאר דעם טאקע חזנים, חזן ראש תיבות חזנים זענען אהרונים, ווייל זיי טוען נישט קיין תשובה, און שוין, אבער יעדער האט געווארט צו הערן וואס האט ער צו זאגן, מסתם האט ער עפעס א גוטע ווארט האט ער געזאגט.

זאג איך ווייס נישט, ס'גייט מיר נישט. ער זאגט, דו ווילסט נישט לערנען? איך זאג, ניין, איך וויל יא. ער זאגט, ניין, דו ווילסט וועלן. וואס מיינט איך וויל? איך וויל לערנען, אבער די אנדערע זאכן וויל איך אסאך מער. אדער למשל, איז דא א מצב, לא עליני, א מענטש איז עדיקטעד, האט א עדיקשאן, פארשידענע סארט עדיקשאנס, א מענטש איז עדיקטעד צו עפעס, זאג ער קען נישט סטאפן, וואס מיינט ער קען נישט? ער קען נישט? ער קען יא, אבער די די זאך וואס די עדיקשן ברענגט אים, כ'מיין די די הנאה, די צייטווייליגע הנאה וואס ער האט פון זיין עדיקשן, די די געוויסע קעמיקעל, די דאופעמין וואס ס'געט אים, באקומט אין מח, דאס דאס פילט אים אן, דאס גיבט אים אזא שטארקע הנאה, שטארקע סיפוק, אז ער קען נישט אן דעם, ער קען נישט מוותר זיין אויף דעם. ער איז אזוי געבינדן צו דעם אז ער פילט, ער פילט אז אן דעם, אן דעם קען ער נישט לעבן. און ס'איז אים ממש נוגע צו זיין, צו זיין לעבן, צו זיין עקזיסטענץ. פארשטייט זיך ער צאלט, ער צאלט א טיפע פרייז, א גרויסע פרייז פאר עס. געווענליך א מענטש איז עדיקטעד, ער וויל ארויסגיין פון דעם, און ער ווייסט אז ס'איז נישט גוט, און ער קען אמאל הרג'נען זיין לעבן, זיין מערידזש, מיט אנדערע זאכן, געלט, חובות, און בכלל ס'הרג'עט אים אוועק זיין לעבן. אבער ער קען זיך נישט אפרייסן פון דעם, פארוואס? ווייל ס'איז דא עפעס וואס ער באקומט פון די זאך וואס ער איז עדיקטעד צו, ער באקומט עפעס א געוויסע הנאה וואס ער קען עס נישט ריפלעיסן, ער באקומט עס נישט ערגעץ אנדערש, און ער קען נישט מוותר זיין אויף דעם. אין אנדערע ווערטער מיינט עס אז באמת וויל ער נישט, וואס הייסט ער וויל נישט? ער איז אזוי צוגעבינדן צו דעם אז אז ער וויל נישט מוותר זיין אויף דעם, ער קען, אבער ער פילט אז אויב ער וועט מוותר זיין אויף די עדיקשאן, ער קען שטארבן, ער קען נישט לעבן אן דעם. ווי די מעשה מיט, די גמרא פארציילט די מעשה מיט רב אלעזר בן דורדיא וואס איז געווען א עובר עבירה כל ימיו, און ס'איז אים געקומען א סערטען צייט, ער האט געוואלט תשובה טון, און די גמרא פארציילט דארט, זאגט ער, הרים גבעות בקשו עלי רחמים, בקיצור ביז ער האט פארשטאנען איין הדבר תלוי על ליבי, און ער האט געלייגט ראשו בין ברכיו ויצא נשמתו, איך האב מיך אייביג געוואונדערט, וואס מיינט יצא נשמתו, וויאזוי שטארבט מען אזוי פון איין מינוט צום צווייטן, דער טייטש איז, ער איז געווען אזוי צוגעבינדן צו די זאך, ער האט נישט געקענט אפלאזן, אבער ברגע ווי ער האט מחליט געווען אפלאזן די זאך, ער האט נישט געקענט לעבן מער, ער האט נישט געקענט, ער האט פארשטאנען אז ער מוז מוותר זיין אויף דעם, באט ער האט נישט געקענט אן דעם, יצא נשמתו, ער האט פשוט נישט געקענט לעבן ווייטער, ווי די גמרא זאגט כל הפורש כל הפורש מעריות אדער פורש ממינות מית, ער שטארבט, ווייל ער קען נישט לעבן אן דעם, דאס איז בעצם די נקודת די פנימיות הלב, און אין די לשון חסידות, לשון קבלה ווערט עס אנגערופן יחידה, איז דא אין נפש איז דא פינף דרגות, נפש רוח נשמה חי יחידה, די טיפסטע פלאץ איז יחידה, און אבער די יחידה די דרגה אין נפש קען זיין אמאל אז ס'ליגט אמאל פארזינקען אין נישט קיין גוטע פלאץ, אויף דעם בעט מען, הצילו, בעט די אייבערשטער אויך א פסוק אין תהילים, מכפירים יחידותי, כפירים זענען די לייבן, די שטארקע שטארקע חיות, שטארקע ענימעלס, זאל וואס מיין יחידה ליגט דארטן באגראבן, מכפירים יחידותי, אז מיין יחידה, מיין מיין טיפע נקודה שבנפש, זאל נישט זיין צווישן די קליפות, צווישן די כפירים. און דאס איז די חידוש פון אלול. און א מלך בשדה, א מלך מיינט נישט א קעניג וואס עפעס עפעס א אנדערע מציאות חוץ מיך, קעניג מיינט מיין טיפע נקודה יחידה שבנפש, מיין די מלך וואס געפינט זיך אין מיך, און די מלך די נקודה וואס א גאנצע יאר קען איך נישט אנקומען צו אים, ער איז יעצט בשדה, ער איז יעצט עוועילעבל, בשדה מיינט א פעלד, עס איז דא א עיר, א שטאט, שטאט מיינט עיר מושב, וואס אין די נמשל מיינט עס תורה און מצוות און עבודת השם, אבער שדה מיינט עבדין דחול, א מענטש וואס ער ארבעט און ער איז ביזי רוב טאג, און רוב טעג פון זיינע לעבן איז ער ביזי על המחיה ועל הכלכלה צו טוהן אנדערע זאכן, פשוט עבדין דחול, ער איז נישט, ער איז נישט, ער זאגט ער ליגט נישט אין תורה און מצוות, איז די חידוש איז אז אין אלול איז א מלך בשדה, די מלך די נקודה פנימיות הלב איז עקסעסעבל, מען קען אנקומען צו דעם, די אייבישטער וואס איז אין זיין הארץ מאכט זיך עוועילעבל און ער זאגט אים לך אמר ליבי, ער קען הערן ווי זיין הארץ זאגט אים אין די נאמען פון די אייבישטער בקשי פני, קום ארויס קום ארויס פון דער פעלד, ווער רעדט אויב איינער געפינט זיך נישט נאר אין פעלד, ער געפינט זיך אין מדבר, און מדבר איז א איז א מקום שמומה, אשר לא ישב אדם שם, וואס א מענטש קען נישט לעבן דארטן, דאס מיינט א פלאץ פון פון פון סטרא אחרא, לעומת זה, פון א מקום פון עבירות, וואס דארטן קען מען נישט, דער מלך קומט נישט אן אהין, ער קומט אן אין שדה, אבער ווען ער קומט אן אין שדה, ער זאגט פאר א מענטש, קום ארויס, איך געב דיך די כח ארויסצוגיין פון דעם מדבר וואו דו געפינסט זיך, אפלאזן דיינע אדיקשאנס און קומען טרעפן דעם מלך ווי ער איז אין די שדה, און ווען דער מלך גייט צוריק צו זיין פאלאץ, וואס דאס איז חודש אלול, סארי חודש תשרי, ראש השנה, יום כיפור, נאכדעם וואס דאס איז שמאלה תחת לראשי, בחינה פון יראה, נאכדעם קומט סוכות, דאס איז ימינו תחבקני ווי די אייבערשטער נעמט אריין אידן אין די סוכה מיט אלע לבושים זייערע, ווי מען זאגט מיט די שטיוול מיט די בוטס מיט די בלאטע, אלעס נעמט מען אריין אין סוכה, ימינו תחבקני, אזוי ווי מען האגט, מען האגט א מענטש טייטש אז מען נעמט אים ארום פון די בעק, איז. זאג די אייבישטער דו דרייסיג טעג וואס איך בין עקסעסעבל קענסט מיך טרעפן, לך אמר ליבי בקשי פני, זוכטס מיך, זוכטס די פנימיות, ס'געפינט זיך ביי דיר, די אוצר געפינט זיך ביי דיר אינדערהיים, דארפסט נישט פארן ביז קראקע אונטער די ברידזש, ס'געפינט זיך ביי דיר אונטער די אווען, גראב אין דיין הארצן, דארטן איז טרעפן די אייבישטער, און עס קענען מיטגיין מיט אים צוזאמען צו זיין פאלאץ, להיכל מלכותו, ווי מען גייט זאגן המלך, מען גייט ממליך זיין די אייבערשטער פאר די קומענדיגע יאר, און יום כיפור, און סוכות, אייבערשטער העלף אונז אלע זאל האבן א כסוו חסימה טובה, א גוט געבענטש יאר.